שטייט אין אבות, ועז קן אומר קל קן נשר, רץ קן צבי, וגיבור קו ארי, דאס איז די יסודות וואס מען קען אנקומען צו אלע גוטע מידות און מעלות טובות צו דינען דעם אייבערשטן. די ענין פון זריזות, אזוי ווי ר' פנחס בן יאיר ברענגט, אז דאס איז די ערשטע זאך וואס מען הייבט אן עבודת השם, מ'קען עס טאקע זעהן אין די פרשה, וידבר ה' אל משה לאמור, צוו את אהרן ואת בניו לאמור, זאת תורת האלו, היו האלו על מוקדו על המזבח כל הלילה עד הבוקר, והאש המזבח תקעד בו, די פרשה הייבט אן, תורת האלו, עולה גייט פארן אייבערשטן, קיינער האט נישט קיין הנאה פון דעם, איינער וויל נזכר ווערן צום אייבערשטן, איז צוו, עיין צוו, עלה לשון זירוז, די גמרא ברענגט, אז צוו איז מלשון זירוז, זריזות. מידי לדורות, קודם כל זריזות איז פשט אויפן פלאץ, מען דארף גלייך טון מעשים טובים, נישט ווארטן ווייל טאמער איינער מען הייבט אן ווארטן, מען טראכט אפשר יא אפשר נישט, איז כיוון דאידחי אידחי, טאמער מאכט מען גלייך די זאך אן קיין סאך טראכטן, נעשה ונשמע. און לדורות, אויף דורי דורות גייט די ענין פון צו, אז מען דארף האבן זריזות גייט ביזן היינטיגן טאג, דאס איז די דרגה אנצוקומען זאת תורת האלו ווער ס'וויל ארויפגיין אויבן במעלת התורה ואי שתיקד על המזבח, א מזבח איז די הארץ פון יעדער מענטש אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז די מזבח איז מרמז אויפן הארץ פון א מענטש, די כבש איז געווען צוויי און דרײַסיק אמות אקעגן די הארץ צו מרמז זיין אז די כבש די לייטער צו אנצוקומען צום הארץ דארף מען נוצן די כח פון זריזות, דורכן הארץ קומט מען אן צו אלע דרגות

והאירי מסעדיישן אשר תאכל והאיש אסרולו על המזבח, אפילו די כהן האט עוסק געווען אין ענין פון הקרבה, האט ער געדארפט גלייך נאכדעם טון אזא פשוט'ע זאך צו מאכן תרומת הדשן נעמען די אייפער דארט, וואס דאס איז מרמז אויף שפלות, צו ווייזן א מענטש ווי גרויס ער איז און די גרעסטע דרגות דארף ער אלץ געדענקען ער דארף זיך אנטון ספעציעלע בגדים, וואס דאס גאר פשוט'ע בגדים, צו קענען עוסק זיין מיט תרומת הדשן, וואס דאס לכאורה קוקט עס אויס גאר גאר א נידריגע זאך, אבער אדרבה, וויבאלד ער איז אזוי גרויס און איז עוסק אין אזא עבודת הקודש דארף ער טון די פשוט'סטע זאכן אזוי ווי תרומת הדשן, און דווקא דורך די אלע זאכן וואו האיש על המזבח תקהת בו, די פייער פון א מענטש, יעדע מענטש האט אין הארץ, אויפן מזבח, ס'איז לעשט זיך קיינמאל נישט אויס, ס'איז איינע פון די זאכן וואס איז געווען אין בית מקדש אז די ברען די פייער האט געברענט, ס'האט זיך קיינמאל נישט אויסגעלאשן צו מרמז זיין אז די פייער אין א אידישע הארץ פארלעשט זיך קיינמאל נישט, ס'קען אמאל ווערן אביסל קלענער, מ'זאל עס נישט קענען אזוי גוט באמערקן, ס'קען ווערן פארדעקט, אבער פארלאשן לא ישיג ב, קיינמאל נישט. ס'איז א ציווי פון אייבערשטן, מ'דארף לאזן א גאנצן צייט ברענען די פייער אין הארץ. נאכדעם שטייט אין פרשה די קרבן המנחה, תורת המנחה, מ'האט געברענגט די ברויט פארן אייבערשטן, די גאנצע עסן דארף מען ברענגען פארן אייבערשטן, די מנחה ברענגט מען דאך סולת, ס'איז מרמז אויף די עסן, אלעס וואס א מענטש עסט, געדענקען שטענדיג דעם אייבערשטן, אויף דעם דארף מען לערנען תורה, דאס איז תורת המנחה. תורת השלמים, תורת החטאת, אלע קרבנות, יעדע קרבן האט געהאט א עקסטערע תורה, די כהן האט געלערנט יעדע מענטש וואס האט געוואלט מקריב זיין א חטאת, א תודה, א אשם, א שלמים, א חטאת, ס'זאל זיין וועלכע קרבן, האט די כהן געדארפט לערנען מיט אים די תורה אויפן קרבן, ער זאל פארשטיין פונקטליך די באדייט פונעם קרבן, וויסן די ערך פונעם קרבן, פארוואס ער ברענגט עס, וואס טוט ער אויף מיטן קרבן, לכאורה וועט א מענטש פרעגן, פארוואס דארף מען טאקע ברענגען קרבנות, אזא גשמיות'דיגע זאך, א בהמה דארף מען ברענגען אין בית מקדש? אפשר דארף מען ברענגען א ש ס מיט פוסקים אין בית מקדש, זיך זעצן לערנען, אזוי ווי מען גייט אין א בית מדרש, פארוואס דארף מען ברענגען אזא נידריגע זאך ווי בהמות אין בית מקדש און דאס הייסט די גרעסטע עבודה, די תירוץ איז, אוודאי און אוודאי אין בית מקדש אליין איז געווען תפילה. אזוי ווי חזל זאגן כהנים בעבודתם, ולוויים בשירם, ובזמרם, וישראל במעמדם. די כהנים האבן עוסק געווען די ענין פון די קרבנות, די גשמיות'דיגע חלק, צו מסביר זיין פונקט א מענטש אין וועלכע תאוות ער ליגט, למעשה די בהמה איז געווען אזוי ווי א פענסטער וואס מען קען זען אלעס וואס טוט זיך, די האב געברענגט די בהמה האט ער אים פונקטליך געוויזן די שלעכטע בלוט וואס א מענטש האט, צו וועלכע תאוות א מענטש פאלט אריין טאמער פירט ער זיך נישט על פי דרך התורה, האט ער געשחט'ן די כהן איז געשטאנען און געשחט'ן די בהמה, די עיקר איז געווען קבלת אדם. פארוואס טאקע מיט קבלה ואילך איז די מצוה אז די כהן מוז עס מאכן? ווייל פון דא און ווייטער האט אים די כהן געוואלט איבערצייגן פונקטליך פונקטליך פונקטליך יעדע זאך וואס די בלוט באדייט און וואס די די אלע אברים אינעם בהמה באדייט יעדע זאך פאר זיך, די כהן האט מקבל געווען די בלוט האט ער אים געוויזן דו זעסט. קוק אן די בלוט, דו ווייסט אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן בלוט, דו לעבסט, דיין גאנצע לעבן איז נאר דורך די בלוט, און די בלוט דאס איז די גאנצע החלטה צו דו גייסט נוצן די תאוות יצר הרע צו דו גייסט פארקערט עס נוצן צו עבודת השם, אלץ ליגט אין די בלוט, ווייל די בלוטן פון א מענטש דאס די ווארעמקייט דאס דאס באפירט די מענטש, דאס באוועגט די מענטש צו טון עבירות, און טאמער וויל מען קען מען איבערדרייען די בלוטן און טון מיט דעם מצוות, מען דארף עס אבער קענען גוט איבערדרייען און עס אויסרייניגן די בלוט. פאר דעם האט מען געגאסן די בלוט אויפן מזבח, אויף די פיר ווינקלעך, צו ווייזן אז מען דארף עס אנפילן, די מזבח איז די הארץ, מען דארף אנפילן די הארץ מיט די גוטע בלוטן, אויף אלע ווינקלעך, אויסרייניגן, מען נעמט ארויס די בלוט פון א בהמה, די בהמה איז דאך גשמי אינגאנצן, די זעלבע בלוט קען מען גיין און איבערנעמען און עס אויסרייניגן און לייגן אויף די מזבח אויפן הארץ. לכאורה פארוואס האט מען טאקע געברענגט די בלוט? דאס איז די סיבה צו ווייזן אז מען דארף אויסרייניגן די בלוט. היינט איז דא מאשינען, רחמנא לצלן, ס'איז דא מענטשן וואס האבן כל מיני קרענק און די בלוט, וואס די בלוט איז נישט ריין, כל מיני חיידקים, אז חלילה די בלוט איז שמוציג, ס'האט כל מיני דזשערמס הייסט עס אויף ענגליש, מ'דארף עס ריין מאכן מיט א מאשין, די בלוט, א מענטש זאל קענען לעבן, אז נישט קען מען נישט אנהאלטן אזוי. איז די זעלבע זאך ווען די כהן האט ארויסגענומען די בלוט פון די בהמה און עס מקבל געווען אין א כלי וואס איז נתקדש געווארן בקדושה של מעלה, און האט אים געזאגט, זעסט ווי מ'דארף טריי מאכן, מ'דארף איבערבייטן, איבערבייטן, איבערטוישן די גאנצע בלוט, אזוי ווי די מאשין וואס איז טוישט איבער די גאנצע בלוט, נו בין איך מקבל די בלוט פונעם בהמה, און איך גיי עס יעצט גיסן אויף די מזבח, אויף דיין הארץ, עס מאכן ריין די בלוט, דאס דארפסטו טון מיט דיין הארץ, איבערדרייען די בלוט, די שלעכטע שמוציגע בלוטן וואס איז פול מיט שלעכטע חלקים אינעווענדיג, דארף עס, דו דארפסט איבערזיפן די בלוט, אזוי ווי די, היינט קען מען עס זען אין די מאשינען, די מאשין זיפט איבער די בלוט, און ס'ווערט ממש ריין, מ'קען מבשרי אחזה אלוקה, היינט ק י מ'האט דאך נישט קיין בהמות, מ'קען נישט מקריב זיין קרבנות, אבער קען מען עס זען כאטש אין מאשינען, ווי מ'קען איבערזיפן די בלוט, דאס האט די כהן געטוהן, אים איבערגעוויזן פונקטליך, דאס דארפסטו טוהן, איבערזיפן דיינע בלוט, און מאכן ריין, און מ'גיסט עס אויפן מזבח. נאך האט ער אים מסביר געווען, פארוואס האט ער געגאסן אויף די פיר זייטן פון די מזבח, סביב סביב שטייט אין פסוק, שטענדיג שטייט על המזבח סביב, די מזבח איז די הארץ, ער האט אים געזאגט, דו זעהסט, איך גיי יעצט גיסן די בלוט אויפן מזבח ארום און ארום, זאלסט וויסן דיינע בלוט דרייען זיך ארום די הארץ און גאנצן גוף, א גאנצן צייט קומט עס צו נאכאמאל און נאכאמאל, דאס זאלסטו שטענדיג געדענקען אז די בלוט דרייט זיך ארום דיין הארץ און אין גאנצן גוף, זי קומט ארויס נאכאמאל צום הארץ און נאכדעם גייט עס נאכאמאל ארום און ארום, דארפסט שטענדיג עס אויסרייניגן און אויסהיטן די בלוט. שטייט ווייטער, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, וועס ע שערות אשר על הכבד, אלע כליות צוזאמען מיט די כליות מיט די נירן. ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט ווען א מענטש זעהט די פרשה. די תורה הקדושה איז מפרט אייווער נאך אייווער, גליד נאך גליד, פילע פלאות, מ'דארף נעמען די אייווער מיט די אייווער, עס ארויסנעמען עקסטערע, און עס פארברענען אויפן מזבח, שטייט ואשתי הכליות יסירנו, מ'דארף עס אפטון עקסטערע, וואס איז פשט פון דעם? לכאורה. ווען א מענטש לערנט די פסוקים איז ווערט נתעורר א תמיהה, ס'איז זייער אינטערעסאנט, מ'דארף לכאורה פארשטיין די גאנצע מהלך דא, פארוואס האט די כהן ארויסגענומען אייווער נאך אייווער יעדע מאל עקסטערע, די גמרא זאגט אפילו אין פסחים דף ל, פעם אחת בעת שהקריב את הקרבנות של הפסחים ביקש ער גריפת המלך ליתן עיניו, באכלעסע ישראל זעהן וויפיל מענטשן ס'איז דא, ער האט געוואלט ציילן, ס'איז אים געווען אינטערעסאנט צו וויסן אז אזויפיל מענטשן זענען געקומען פון גאנצן פון די גאנצע וועלט, האט ער געזאגט דעם כהן גדול, לייג א אויג אויף די קרבן קרבן פסח, טאר דיך נישט ציילן, מיר האבן שוין גערעדט אפאר מאל, ציילן א מענטש איז פשט אז דו מאכסט אים נידעריג, דאס וואס דו זאגסט אז ער איז ווערט אז ער איז ווערט איינס, א מענטש האט דאך סאך מער ווי איינס, ער איז דאך ווערט טויזענטער טויזענטער שטערן, טויזענטער טויזענטער גוטע מידות, מילא טאר מען נישט ציילן. האט ער געהייסן ער זאל ארויסנעמען פון יע פון יעדן קרבן פסח ארויסנעמען די נירן, איינע פון די נירן, נטל כליה מכל אחת ונמצא איש שם שישים ריבוי זיגה כליות כפליים כיוצא מצרים, חוץ פון די וואס האבן בכלל נישט מקריב געווען א קרבן ווייל זענען געווען טמאים אדער בדרך רחוקה. דעמאלטס די יאר האט מען עס גערופן פסח מאיבן, עס איז געווען אזויפיל מענטשן, עס איז געווען געדעכט פון מענטשן, פרעגט די גמרא, מען דארף דאך עס מקטיר זיין, ווי האט ער עס געקענט נעמען? זאגט די גמרא, די הדר מקטיר לי, שפעטער, ער האט עס קודם אפגעציילט, און נאכדעם האט ער עס מקטיר געווען, פרעגט די גמרא, ס'שטייט דאך והקטירו. שלא יערב חלבים של קרבן זה בחלבים של קרבן אחר, מ'טאר זיך נישט צאממישן, יעדע זאך האט זיך א ערך פאר זיך, וויאזוי מישט מען צאם אלע כליות, נאך וואס האט מען געקענט מקריב זיין אלעס צוזאמען, מ'האט דאך געדארפט מקטיר זיין באופן נפרד, ענטפערט די גמרא אז ער האט טאקע צאם גענומען אלע כליות און יעדע יעדע נירן עקסטער האט ער מקטיר געווען פאר זיך אליין. וואס איז די סיבה טאקע פארוואס האט מען געדארפט מקטיר זיין די נירן עקסטערע? ווייל דער כהן האט געדארפט געבן א התבוננות פארן מענטש, די התבוננות צו וויסן וואס די נירן מיינט, וואס די כח פון די נירן, און בשעת די כהן איז געשטאנען מיטן מענטש און אים מסביר געווען, באלד האט מען געזען פונקטליך וואס ער האט אים מסביר געווען באריכות, זענען געשטאנען די לוויים מיט די ישראלים, ביידע האבן אויס געווען, די לוויים האבן עוסק געווען מיט שירה אויפצואוועקן די הארץ, ווייל די שירה האט א כח צו אויפוועקן די מענטש און אים מאכן ווי א מלאך, זיי האבן עוסק געווען בשירה בפה, בשירה בכלי, הערליך א שיינע קאפעליע איז געווען אין בית המקדש, פֿיר און צוואַנציק שעה מיט א דביקות צום אייבערשטן, מיט א בענקשאפט זענען זיי געשטאנען און געזינגען און מעורר געווען די גאנצע עולם וואס זענען געקומען דארטן מקריב זיין קרבנות, אזוי ווי מען קומט צו א חתונה, נאך סאך סאך שענער, אונז קען מען עס נאר משער זיין דורך א חתונה, ס'איז געווען נאך סאך סאך שענער פון די שענסטע חתונה אין די וועלט, ס'איז געווען די שענסטע כלי שיר, אלע סארט כלי שיר זענען געשטאנען אויף א רייע, אויפן דוכן אזוי שיין אויסגעשטעלט.

כהנים בעבודתם, זיי האבן עוסק געווען אין די חלק הבהמה, צו ווייזן פונקט וואס דער מענטש איז, וואס ער דארף ארויסגיין פון שאול תחתית, זיך אויפהייבן צו קומען צו דרגת המלאך, די לוויים זענען געווען במעלת השיר, אויפצואוועקן דעם מענטש מיט עבודת השם, צו דאנקען שטענדיג דעם אייבערשטן, און די לוויים האבן געגעבן פאר'ן מענטש דעם דרך אז זיי דארפן שטענדיג, אז די מענטשן דארפן שטענטיג עוסק זיין מיט שיר ושבח פאר'ן אייבערשטן, און ישראל במעמדם, זיי האבן געדארפט ווייזן פאר'ן מענטש אז מען דארף עוסק זיין מיט תפילה, איז געווען אלעס אין בית המקדש בשעת יעדן קרבן, אזוי ווי דער נביא זאגט, עם ז יצרתי לי תהילו שיעס אפיירין, איך האב באשאפן די אידישע פאלק כדי זיי זאלן קענען פארציילן צווישן זיך און פאר די קינדער, שיר ושבח, די גדולה פון די בריאה, די גדולה פונעם רבונו של עולם. דער כהן איז געשטאנען ווען ער האט ארויסגענומען די כליות, די נירן, שטייט אין פסוק ואת הכליות, אויף די כליות יסירנו, ער האט עס אראפגענומען עקסטער ביידע כליות און געוויזן פארן מענטש, דו זעסט?

מפליא לעשות. ס'איז באקאנט רב פפא אפאר מאל אין שס איז עס דא אין חולין און אין נאך מסכתות. רב פפא שטענדיג זאגט הילקח נאמריני לתרווי'. זאגט שפעטער די גמרא אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שניי מפתחה הלב שנאמר זבובי מוות, דער יצר הרע איז דומה צו א פליגעלע, שמואל זאגט, כמין חיטה, שנאמר לפתח חטאת רויבית.

דו זעסט די צוויי נירן? די צוויי נירן האט דיר דער אייבערשטער געגעבן, איינס איז מרמז, איינס געבט ער עצות לטובה, איינס געבט ער עצות לרע, און דו דארפסט עס אויסנוצן צו עבודת השם. דער כהן האט אים אנגעהויבן מסביר צו זיין וויאזוי ס'ארבעט בגשמי, קודם כל, די גאנצע ענין פון די נירן, מבשרי אחזה אלוקי, דורך דעם זאל ער קענען פארשטיין וויאזוי מען קען דינען דעם אייבערשטן. דער אייבערשטער האט באשאפן די צוויי נירן אין א מענטש, גאר קליין, ס'קוקט אויס ווי צוויי בונדעלעך, אזוי ווי א חיטה, ווי א ווייצעלע, אביסל גרעסער פון א ווייץ, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק חלב כליות חיטה, ס'קוקט אויס גאר גאר קליין, איינס אויף די רעכטע זייט, איינס אויף די לינקע זייט, ס'געפינט זיך אויף די אויבערשטע חלק פון ביי די בויך, לעבן די מאסניים, פון די צוויי זייטן פון די עמוד השדרה, די רעכטע ניר איז אביסל נידריגער פון די צווייטע פון די לינקע ניר, צוויי סענטימעטער, ווייל די לינקע די לעבער ליגט אביסל אויף די רעכטע ניר, ס'שטופט אים אראפ, ס'איז מרומז אביסל אין פסוק אויכעט אז ס'שטייט על הכבד על הכליות, ס'געליגן ס'ליגט אויף דעם, די לענג פון יעדע ניר קומט אויס בערך צוועלף סענטימעטער, ס'וועגט ביידע נירן וועגן צוויי הונדערט און פֿופֿציק גראם, ס'קומט אויס צוזאמען ס'וועגט צוויי הונדערט און פֿופֿציק גראם, אלעס צוזאמען קומט אויס א האלבע וועגונג פון די גאנצע גוף. אין די נירן אליין איז דא צוויי פייפס, צוויי רערן, איינס וואס ציט זיך ארויס פון די הויפט אדער, נאכדעם איז דא א אנדערע רער וואס דאס רייניגט אויס די שלעכטע בלוטן, אלע וואסערן וואס קומט אריין אין גוף, ס'טייטש סיי וואסער סיי די בלוט, יעדע זאך וואס איז פייכט איז די נירן האבן די ארבעט, זיי רייניגן אויס, היינט איז דא, זאג מיר די וואסער, איז דא מאשינען אויף דעם, וואס רייניגן אויס די וואסער זאל זיין גאר גאר ריין, די זעלבע זאך איז דא אין גוף, די תפקיד וואס זי דארף מאכן, איינע פון די זאכן וואס זי דארף מאכן איז צו רייניג מאכן די בלוט, די בלוט און די וואסער, למעשה אין די בלוט געפינט זיך פיל פיל שמוציגע חלקים, און אויך די וואסער, ווען א מענטש עסט איז דא כל מיני זאכן וואס ס'מוז ארויסגיין פון גוף, אנדערש קען א מענטש נישט לעבן, מיר זעען, מ'קען עס זען היינט, ממש מיט די מאשין אין האנט וואס איז דא וואס רייניגט אויס די וואסער צו. למשל א וואש מאשין, א מענטש לייגט אריין די שמוציגע בגדים און ס'רייניגט אויס די גאנצע זאך. די זעלבע זאך, ממש די זעלבע זאך מאכט די נירן. ס'רייניגט אויס די בלוט אויף איין זייט, די לינקע זייט געט עס ארויס די שמוץ, די שמוציגע וואסער און דאס גייט א מענטש ארויס און אויף דעם מאכט מען אשר יצר. און די אנדערע חלק אויף די רעכטע זייט רייניגט עס אויס די וואסער און ס'ברענגט עס צוריק די וואסער און די בלוט צוזאמען. און אזוי קען א מענטש אנהאלטן לעבן געזונט און שטארק, חלילה טאמער. ס'הערט אויף ארבעטן די נירן, אפילו ס'ווערט אפגעשוואכט, קען מען נישט אנהאלטן צופיל צייט, א מענטש, ס'ווערט, די גאנצע בלוט ווערט שמוציג, און מ'קען נישט ארויסגיין, און ס'איז געענדיגט, א מענטש קען נישט ממשיך זיין מיט, נאר מיט הונדערט, הונדערט פופציג יאר צוריק, אפילו ווייניגער, אז א מענטש האט געהאט פראבלעמען מיט די נירן, די נירן האבן אויפגעהערט ארבעטן, האט א מענטש געענדיגט זיין לעבן, גאר אפשר אפאר וואכן. און ס'איז א מענטש קען נישט אזוי אנהאלטן אין די נירן אליין געפינען זיך אזעלכע רייניגונגס מאשינען ס'הייסט נעפראנים יעדע נעפראן האט אין זיך עפעס א געוויסע זאך וואס ס'הייסט גאמראלאקס אין די אין די נירן געפינען זיך א מיליאן און א האלב רייניגונגס חלקים מסננים זאגט מען וואס מען קען עס נישט זעהן נארמאל מיט די אויגן, מען דארף האבן פאר דעם מאשינען צו קענען זעהן. היינט און ווען מען וויל אויסרייניגן וואסער איז דא פֿינף מסננים, אין די נירן ליגן א מיליאן און א האלב מסננים וואס מאכן ריין, גאר גאר ריין די וואסער און די בלוט וואס א מענטש האט, ארויסנעמען די אלע פויזענס, ארויסצונעמען אלע סם וואס איז פארסמט די בלוט, און ס'מאכט ריין, פאר מבלע ריין דיגע אופן, פאר דעם הייסט עס טאקע כליה. כלא איז מלשון כליון, ס'פארברענט די שלעכטע חלקים, און מאידך גיסא כליו איז כולל הנשמות העל העליו, דאס איז די חלק הטוב, אויכעט כליו איז מלשון כלי, צו מקבל זיין די אלע בלוטן זאל זיין ריין, נאך א תפקיד וואס די כליות האבן, ס'דארף ארויסנעמען די אלע איבריגע וואסערן וואס ס'געפינט זיך אין גוף, די כעמיקאלישע שלעכטע חלקים, ס'נעמט אלעס ארויס פון די בלוט, איבריגע איבריגע וואסערן, כדי א מענטש זאל נישט שטארבן פון דעם. אויך ס'איז מפריש כל מיני ווייטאמינס, ווייטאמין די, און ס'צושפרייט עס אין גאנצן גוף. די פערדע זאך וואס די נירן מאכן, ס'געט אכטונג אויף די בלוט אז ס'זאל זיך האלטן אויף א, ס'זאל נישט האבן, א מענטש זאל נישט באקומען לחץ דם, און נאך פארשידענע זאכן וואס מ'האט יעצט נישט מאריך זיין, וואס די נירן טוען אויף אין די מענטש, און טאמער חלילה עס הערט אויף ארבעטן, איז דארף מען אנהייבן ניצן דיאליזע, ס'הייסט דיאלעסיס אויף ענגליש, חלילה טאמער א מענטש דארף ניצן די דיאליזע, אויך גאר גאר א שווערע זאך, אפילו מען קען לעבן מיט דעם, אבער ס'מאכט שווער די לעבן, ס'מאכט אפגעשוואכט די מענטש, מען קען עס נישט מתאר זיין, דארף אזויפיל אריינשטעכן אין א מענטש, די דיאליזע איז אנשטאטס די נירן וואס דער אייבישטער געבט אומזיסט א מתנה צוויי גוטע נירן, צוויי קליינטשיגע קליינטשיגע קליינטשיגע מאשינדעלעך פון בלוט און פלייש און זיי מאכן די גאנצע ארבעט וואס מיר קענען היינט זען און אויף א גרויסן פארנעם ווען מען מאכט דיאליזע, מען דארף גרויסע כלים, ס'איז ממש מען קען אלעס זען גאר פון דערווייט, מען קען זען עלטערע אידן וואס דארפן נוצן חלילה די מאשינען צו דיאליזע, וועלכע יסורים מען גייט אריבער, מען דארף זיצן אפאר שעה אזוי, איבערטוישן די בלוט, איבעררייניג מאכן די בלוט, למעשה די דיאליזע מאכט די זעלבע ארבעט פון די נירן אויף א שווערן שווערן אופן. ס'רייניגט אויס די בלוט, די אלע שלעכטע חלקים וואס איז דא אין די בלוט נעמט עס ארויס, און ס'רייניגט אויס, און ס'מאכט אויכעט אז די גוטע חלקים פון די וואסער און פון וואס א מענטש האט אין גוף, א מענטש איז דאך אויסגעשטעלט אכציג פארצענט וואסער, איז די אלע וואסערן וואס דארף יא בלייבן איז צושפרייט עס אין גוף פון א מענטש ווי ס'דארף זיין, און די איבריגע חלקים וואס א מענטש מוז נישט האבן און ער טאר נישט האבן אין גוף איז עס גורם זאל ארויסגיין פונעם גוף, דאס נעמט גוטע פאר שעה, מ'דארף עס האבן דריי מאל א וואך, לא עליני. איך האב עס אליין באגלייט אזא מענטש וואס האט עס געהאט אזעלעכע יסורים ווען ער פלעגט צוגיין צו דעם, ממש אזא שוואכקייט אזא שעת ווען איך האב געזען דער עלטערע איד ווען מען לייגט אים ארויף די מאשינען האב איך אנגעהויבן דאנקען דעם אייבערשטן אה ברוך השם איך האב דאס א מתנה פון אייבערשטן אומזיסט, זאגט מיר דער עלטערע איד אויפן פלאץ, יעצט הייב איך מיך אן צו דערמאנען די גוטע יארן וואס איך האב עס נישט געדארפט האבן, און איך האב געהאט נירן איך האב קיינמאל נישט געטראכט פון דעם איך האב נישט געהאט דער כהן גדול זאל מיר דער כהן זאל מיר קען מיר מסביר זיין ארויסנעמען די נירן פונעם בהמה מיר קענען מסביר זיין די גוטסקייט איך מוז עס קומען דא זעהן אין האספיטל אין שפיטאל קומען זעהן דא די די די נירן יעצט דאנק איך דעם אייבערשטן אויף דעם וואס כ'האב געהאט צוויי נירן וואס האבן מיך א גאנצן צייט א גאנצן לעבן ביז די זעכציק יאר אזוי פיין געארבעט ער האט עוסק געווען אסאך אין הודאה צום סוף האט אים דער אייבערשטער געמאכט א נס טאקע ער האט אויפגעהערט צו נוצן נאך א יאר צוויי האט ער אויפגעהערט צו נוצן דעם דיאליזע? על כל פנים. איז דאס האט דער כהן געזאגט פארן מענטש, קום לאמיך דיר ווייזן וואס מיינט דיאליזע, קוק, קוק וואס די חסדי השם מיר זאגן ביים דאווענען אין נשמת כל חי יעדן שבת, צו איז דא מענטשן וואס זאגן עס יעדן טאג, זאגט מען, כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשובע, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה. וכל הלבבות יראיכו וכל קרבי כליות יזמרי לשמיכו, כל הלבבות יראיכו, וויאזוי קען מען מורא האבן פונעם אייבערשטן, די לבבות זאלן ציטערן פארן אייבערשטן דורך וכל קרבי כליות, ווען די כהן נעמט ארויס די קרבי כליות, דורכדעם קען מען דאנקען דעם אייבערשטן. ער ווייזט דעם מענטש פונקטליך, קוק אן, זעסט די צוויי כליות וואס ס'איז ליגט אין די בהמה, די צוויי נירן ליגט ביי דיר אין גוף, און קוק וועלכע שיינע תהליך ס'איז געשען ביי דיר, קוק אן ווי שיין די רעכטע ניר דרייט איבער דיין גאנצע בלוט, און ס'באלאנסירט עס אינגאנצן גוף, די אלע וואסערן וואס ס'דארף זיין, סיי די וואסער, סיי די בלוט, ס'רייניגט עס אויס, קוק ווי שיין דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א מתנה, קוק אן די לינקע זייט, קוק אן וואס טוט זיך, וואס די ניר טוט אפ. ס'רייניגט אויס. פארקערט, ס'נעמט ארויס אלע שמוץ און ס'טרייבט עס ארויס פון גוף. זאלסט געדענקען יעדן טאג צו מאכן אשר יצר מיט א אהבה, מיט א אהבת השם, מיט א יראת השם, מיט א שמחה, וכל קרע וקלויעס יזמרי לשמך, זאלסט יעדן טאג דאנקען דעם אייבערשטן אויף די נירן און אויף אלע חלקים, אויף דיינע פלאנקען און אויף דיינע לעבער, און אויף יעדן חלק אין גוף. זאלסטו דאנקען צום אייבערשטן. כל עצמותיי תאמרנה, וואס איז פשט כל עצמות את תאמרנה? די אלע ביינער וואס איז געפינט זיך אין קערפער, זיי האלטן דעם גאנצן גוף, דאס איז די יסוד פון א מענטש וואס האלט דעם מענטש אויף די פיס. דאס איז געשטאנען דער כהן און געזאגט, קודם כל זעסט וויאזוי די גאנצע חלק הגשמי ארבעט? קוק אן פלא פלאות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן צוויי, נישט נאר איין, ניר, נאר צוויי נירן. אז חלילה איינס הערט אויף ארבעטן ארבעט די צווייטע. יעצט דורך דעם, מבשרי אחזה אלוקי, דורך די צוויי כליות, דורך די צוויי נירן העסטו קענען פארשטיין יעצט וויאזוי צו דינען דעם אייבערשטן, וואס די די תפקיד פונעם מענטש, וואס די ציל פונעם מענטש אויף די וועלט, האט אים די כהן ווייטער געזאגט, דו ווייסט אז אברהם אבינו האט געהאט די צוויי נירן? שטייט אין מדרש שוחר טוב, אברהם אבינו האט געהאט צוויי נירן, און די צוויי נירן איז געווען זיין רבי, ער האט נישט געהאט קיין רבי אברהם אבינו, זיינע צוויי נירן, זיינע מחשבות, ער האט געהאט אזעלכע ריינע מחשבות, זיינע צוויי נירן זענען געווען זיינע רבי'ס, און ער האט אויסגערייניגט זיין הארץ מיט די נירן, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, אברך את ה' אשר יעוצני, אף לילות יסריני כליוסף, און דא זעהט מען, דוד המלך איז מרמז דא די ענין, אז די כליות געבן עצות פאר א מענטש, וואס האט אברהם אבינו געטון? די כליות, די נירן, ס'איז דאך דא די רעכטע ניר און די לינקע ניר, פארוואס איז דא די צוויי נירן, איינס איז דאך גענוג, די צוויי נירן דארף מען נוצן איינס, די רעכטע דארף מען נוצן, אזוי ווי די גמרא זאגט, די רעכטע איז יו א עצתו היא לטובה, צו וויסן גוטע עצות ווי צו דינען דעם אייבערשטן, אברך את ה' אשר יעצני, גייט ארויף אויף די רעכטע ניר וואס געבט גוטע עצות צו דינען דעם אייבערשטן, צו אהבת השם, צו יראת השם, צו עבודת השם, צו תפילה, צו שמחה, צו אלע גוטע עבודת השם. די לינקע ניר נוצט מען כדי זי זאל אויסרייניגן די שלעכטע מחשבות, אזוי ווי בגשמי די זעלבע זאך איז דא ברוחני, ס'רייניגט אויס און ס'געבט ארויס פון גוף, מען דארף עס ארויסגעבן, די נירן געבן ארויס די שלעכטע מחשבות פון גוף דורכ'ן הארץ. די נירן שטעלן פאר פאר די הארץ מחשבות, די רעכטע ניר געבט גוטע מחשבות, די לינקע ניר געבט שלעכטע מחשבות, קומט די הארץ, הלב מבין, די הארץ פארשטייט גוט וואס מען דארף טון, און די הארץ איז מחליט דאס נעם איך יא, און דאס נעם איך נישט, דוד המלך דאנקט דעם אייבערשטן אברך את השם אשר יעצני, איך דאנק דיך רבונו של עולם האסט מיר געגעבן די נירן, זאלן מיר געבן גוטע עצות, אף לילות יסריני כליותיי, לילות איז מרמז אויף די שלעכטע עצות. אויף די שלעכטע שווערע טעג, אף לילותא די שלעכטע טעג, די שלעכטע עצות, יסריני איז מלשון מיסר, האסטו מיך אויסגעלערנט, כליותו צו נוצן די כליות זיי ארויסצונעמען, עס אויסרייניגן, ארויסנעמען פון גוף און בענטשן אויף דעם אשר יצר, ממש איז שמוץ. דאס דאנקט דוד המלך דעם אייבערשטן, און אויך האט אברהם אבינו האט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף זיינע צוויי נירן וואס ער האט געקריגן, וואס וואס והוי נובע איז חכמה ודעת, יעדער מענטש האט די צוויי נירן וואס געבט די שכל, און א מענטש דארף וויסן וואס עס צו נוצן, אזוי ווי ס'שטייט אין אבות, ארבעה מידות ביושבים מלפני חכמים, פיר סארט עצות איז דא, ס'איז דא ספוג, משפך, משמרת, נאפה, ספוג איז פשט אז מען דארף איינשלינגען אלע גוטע זאכן וואס א מענטש הערט אויס, דארף ער איינשלינגען אינעם גוף, אזוי ווי א מענטש עסט און טרינקט און ס'ווערט איינגעשלינגען די גוטע חלקים אין גוף,

ס'זיפט אויס, א מענטש דארף אויסזיפן די עצות, אפילו א גוטע עצה דארף מען וויסן אמאל וויאזוי עס צו נוצן די עצה, אמאל קען גאר זיין גאר גאר א גוטע זאך, אבער מען דארף וויסן וויאזוי עס צו נוצן, א מענטש זאל וויסן פונקט אויף וויאזוי צו מאכן א גוטע עצה, אמאל מאכט מען עס נישט אין די גוטע צייט איז עס נישט גוט. די זעלבע זאך מיט די צוקער וואס א מענטש האט אין גוף, ס'ווערט אויך איינגעשלינגען אין גוף און ס'ווערט אויסגערייניגט דורכן חלק וואס הייסט לבלב אויף לשון קודש, איז די זעלבע זאך וואס איז דא אין גשמי איז דא אין רוחני, כי יעמוד לימין אביון, דער אייבערשטער העלפט א מענטש, שטייט אויף אים אויף די רעכטע זייט, ארויס צו נעמען די גוטע זאכן עס אריינלייגן אין א פעסל, אינעם בלוט אריינלייגן די גוטע חלקים די ריינע בלוט די ריינע וואסער, און די אויף די לינקע זייט ארויס צו נעמען די פסולת די שלעכטע זאכן אויף דעם בענטשט מען אשר יצר, איז דוד המלך האט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף דעם, אברך את ה' אשר יעצרני אף לילות יסריני כליוסי איך דאנק דיך אויף די כליות. איוב אויכעט זאגט, דאנק דיך רבונו של עולם אויף די כליות, אויף די נירן וואס דו געסט מיר. דאס איז למעשה די הלכות בורר אין שין י ט אין הלכות שבת. שבת איז מרמז אויף די צייט וואס א מענטש דארף דאנקען דעם אייבערשטן, דעמאלטס איז די צייט וואס עס שטייט טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. איז דעמאלטס שבת דארף א מענטש בורר זיין נאר אוכל מתוך פסולת, הבורר אוכל מתוך פסולת, שבת טאר מען נישט ארויס נעמען מיט א גרויסן כלי, דאס איז מרמז אויף תאוות אכילה, מיט א גרויסן כלי נעמט ער ארויס, אזוי ווי עשיו אלי תאני נא, ארויס כאפן מיט אסאך עסן, דארף ביים תאוות אכילה דארף מען זיין אביסל צוריק געצויגן, איז בנפי וקברי איז מרמז אויף א תאוות אכילה, אז א מענטש עסט אסאך וכדו' מאכט ער, האקט אריין שטיקער, ער עסט. דאס טאר מען נישט, דאס הייסט בורר שבת. וואס מעג מען יא? מען מעג ארויסנעמען אוכל מתוך פסולת, די גוטע זאכן פון די שלעכטע זאכן, מען טאר נישט האנדלען מיט די שלעכטע זאכן, מען דארף טרעפן אין יעדן מענטש נאר גוטע זאכן, א בורר אוכל מתוך פסולת, דאס מעג מען, ארויסנעמען נאר די גוטע זאכן, אזוי ווי די חלק וואס די נירן טוען, ארויסנעמען די גוטע חלקים. דאס מעג מען עוסק זיין, אבער ארויסנעמען בשורות מתוך אוכל איז א מענטש חייב א חטאת, פארוואס? ווייל א מענטש איז עוסק אין שלעכטע זאכן וואס ער טוט, ער הייבט אן עוסק זיין מיט פסולת סיי פון זיך סיי פון יענעם, ווערט ער באשמוצט אינגאנצן, אט מ'טאר נישט עוסק זיין מיט שלעכטע זאכן, עס מאכט פארמיסט א מענטש, וואס יא? מען מעג עוסק אוכל מתוך פסולת, מיד, לאלתר, גלייך אויפן פלאץ, דאס איז די ענין פון זריזות, גלייך, מען דארף עס טון מיט א שנעלקייט, נישט איבערלאזן לאחר זמן, אזוי ווי מען האט פריער גערעדט, עס אפשטופן אויף שפעטער. גלייך מאכן זאכן אויפן פלאץ. דאס הייסט מיד, אויף לאלתר, און ביד דווקא, מיט די הענט. די הענט איז ענין פון תפילה, מ'דארף אויפהייבן די הענט צום אייבערשטן, בעטן פון רבונו של עולם מ'זאל מצליח זיין צו טרעפן די אוכל, די גוטע זאכן פון די שלעכטע זאכן, און נישט זען שלעכטע זאכן, ווייל נארמאל די טבע פון א מענטש איז גלייך צו זען ביי יענעם שלעכטע זאכן, דאס איז זיכער, ווייל דאס זעט מען, און ביי זיך אליין אויך, א מענטש ווערט אראפגעקלאפט ביי זיך, דארף מען אויף דעם מתפלל זיין, נוצן די יד, די תפילה, אז מען זאל קענען טרעפן אוכל מתוך פסולת, און נישט אנרירן די פסולת, מען טאר נישט אנרירן פסולת שבת, נאר ארויסנעמען די גוטע זאכן, דאס איז די ענין פון בורר שבת קודש, אין ירושלמי שטייט, אז בורר איז שייך אויך ביי מענטשן. ברענגט דער ירושלמי דף מ ט, שיטת חזקיה אז מען טאר נישט בורר זיין אוכל מתוך אוכל, רבי יוחנן פטר, די גמרא זאגט דארטן אפילו רימון מתוך רימונים, א מילגרוים אויכעט, פרעגט די גמרא, אוי כינע, אויב אזוי, אפילו בני נש מגוי בני נש, ס'טייטש איין מענטש ריבן פון אנדערע, טארסטו אויך נישט בורר זיין? פשט אז אפילו ביי מענטשן איז אויך נישט שייך צו נעמען, אלע מענטשן זענען דאך גוט. איז רובן פון שמעון לוי טוסטו אויך נישט בורר זיין? לויט די קרבן העדה איז משמע מ'טאר נישט בורר זיין מענטשן טאקע, ער איז גורס אז ס'איז נישט מלשון קשיא נאר ס'איז מלשון בנחיסה, אוי קינא אם כן אפילו ביי נש מגוי בני נש טאר מען אויך טאקע נישט מאכן קיין בורר. דאס איז אויך א גרויסע מוסר השכל פאר אונז, אז מען טאר טאקע נישט בורר זיין, אמאל אמאל א מענטש זאגט ראובן אים וועל איך יא געבן פראטעקציע, אים וועל איך געבן, שמעון וויל איך נישט, אים האב איך נישט ליב, ער איז זיין טאטע, זיין עלטער זיידע, כל מיני סיבות, אים האב איך ליב, אים נישט, דאס טאר מען נישט מאכן, דאס הייסט בורר, בורר אוכל מתוך אוכל, אזא סארט זאך טאר מען טאקע נישט, קען זיין טאקע פשט אז דאס האט גמור געמיינט, אז אוכל מתוך אוכל, אז א מענטש מאכט פראטעקציעס, דאס טאר מען טאקע נישט. אבער ארויסנעמען שלעכטע זאכן פון א מענטש דאס טאר מען אויך נישט, למשל אז א מענטש זעהט בריוון שלעכטע זאכן דאס טאר מען נישט. לויט די פני משה דארט אין די ירושלמי, די ריטבה'ס אויכעט, רעדט מען דאך ביי אוכל מתוך אוכל אזוי ווי א מילגרוים, איז די גמרא פרעגט וואס מען טאר נישט זוכן ביי מענטשן אז ארויסנעמען איינס פון צווייטן, ריוון פון פון לוי מיט שמעון טאר מען נישט רופן, מאכן בורר? די תירוץ איז אז שלעכטע זאכן טאר מען טאקע נישט בורר זיין, אבער גוטע זאכן מעג מען יא בורר זיין. פון דא אין ירושלמי זעהט מען אז ס'דא א מושג פון בורר ביי מענטשן אויכעט. ס'טייטש א מענטש דארף זוכן ביי זיך גוטע זאכן, נישט קיין שלעכטע זאכן, זיך אויסוועלן די גוטע זאכן ביי זיך, און פון דעם האבן א התפארות, און נישט זוכן שלעכטע זאכן פון זיך, און נישט זוכן שלעכטע זאכן פון מענטשן. דאס האט דער כהן געזאגט פארן מענטש, זאלסט זאלסט נוצן דיינע נירן אויף די גוטע זאכן, זאלסט מאכן בורר, אויסוועלן די גוטע זאכן, אויסרייניג מאכן די בלוט, זאלסט האבן ריינע בלוטן צום דינען דעם אייבערשטן מיט די בלוט, עס לייגן אויפן מזבח. זאלסט נוצן די עצות צו עבודת השם, דאס מיינט לאימת העצה, אין פסוק שטייט לאימת העצה מלשון עצה, זאגט די גמרא אז די כליות יועצות, נאכדעם שטייט הלב מבין, ער איז מכריע די הארץ, צווישן די רעכטע און די לינקע, וואס יא צו טון וואס נישט צו טון, די הארץ נעמט די גוטע עצות, הלשון מחתך והפה גומר, הוויישעט מכניס און מוציא כל מיני מאכלים, די קנה מוציא קול, הראיה שעבס כל מיני משכן, הכבוד, די לעבער, כועס, סיי לרע סיי לטוב, א מענטש קען, דארף זיך אמאל כעסענען, ווערן אויפגערעגט, שלעכטע זאכן, מרה, זורקת בו טיפה מנוחותו, די מרה איז גורם א מענטש זאל ווערן בארואיגט פון די כעס, דער אייבערשטער האט געגעבן די כח אין א מענטש זיך צו קענען בארואיגן, תחול, געבט די כח פון לאכן. און פארדעם האט אים דעם כהן קודם געוויזן די גאנצע זאך. אויף די בהמה אליינס כדי די מענטש זאל קענען גלייבן און זעהן ממש בעינו הגשמי הבשרי, די פליישיגע אויג זאל ער קענען זעהן וויאזוי ס'ארבעט די נירן, דעמאלטס וועט ער אנהייבן צו כאפן בכלל אז דער אייבישטער געבט אים צוויי נירן, א מענטש פילט עס אפילו נישט בכלל, א מענטש קען לעבן הונדערט און צוואנציג יאר און נישט וויסן בכלל ער האט נירן, ער זעהט נאר די אינדרויסענדיגע חלקים, זיינע צוויי הענט און צוויי פיס און די קאפ און גענדיגט. געזאגט. וואס זעט א מענטש וואס טוט זיך אינעווענדיג? פאר דעם האט דער כהן ארויסגענומען און עס איז געווען א מצוה ארויסצונעמען די כליות יעדער איינער עקסטערע, עס איז נישט געווען גוט אז מען מאכט אפאר שטיק צוזאמען, ניין, יעדע מענטש האט געדארפט יעדע קרבן עקסטער האט מען געדארפט מסביר זיין פאר די גאנצע קבוצה וואס זענען די מעלה פון די כליות, וואס ער דארף טון מיט די נירן, ער דארף עס נוצן פארן עבודת השם, און צו האבן אהבת השם, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת דף לג ג, אז אלע קרענק וואס קומען אויף א מענטש קומט נאר דורך די סדר, אז א מענטש געבט נישט אכטוג אויף די מויל, זאגט די גמרא תני רבנן, אזכרה, בא לעולם על לשון הרע, אפאר דעות דארט, טאמער א מענטש רעדט לשון הרע קומט ער אויף אן אזכרה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היה שם רבי אידה ורבי אלעזר ורבי שמעון ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון נשאלה שאלה זוי בפניהם מה כזוי של אזכרה אסקער איז חולה מעיים, ס'האט געסירעם נוראים אין בויך, ס'הייבט אן ביי די קישקעס, די גמרא פרעגט טאקע פארוואס מפני מה מסכלת בבני מעיים וגומרת בפה, אזא שטארקע מחלה איז עס ס'הייבט זיך אן אין די בני מעיים און ס'ענדיגט זיך ביי די מויל, אזא שווערע גאנג דארף א מענטש אריבער גיין? פארוואס טאקע? זאגט די גמרא, יא יא, ס'ממש אזוי ווי יענע מחלה, די מחלה הידיעה, ס'דרייט זיך ארום אין גוף, ס'עסט אויף די מענטש, דו ווייסט פארוואס האט רבי אידא בר אילאה ראש המדברים בכל מקום געזאגט אף על פי שקלאות יועצות ולאיו מאיוון ולשון מחתך פ גומר אלץ גייט ארויס פון די גרון פון די האלז אלץ אבער אלץ הייבט זיך אן פון די הארץ דאס האט רבי אידא בר אילאה געוואלט ארויסברענגען זאלסטו וויסן דו ווייסט פארוואס א מענטש ליידט אזוי פיל פון אזכרה ווייל ס'הייבט זיך אן טאקע מיט די כליות ס'איז א גאנצע גאנצע דרך גאנג. א מענטש כאפט אפילו נישט, ס'האט זיך אלעס אנגעהויבן מיט די נירן, ער האט געדארפט אנהייבן צו טראכטן אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן צוויי נירן צו קענען דינען דעם אייבערשטן, ער האט נישט געטראכט פון דעם, ווייל ווען א מענטש טראכט יא אביסל טיף, קומט ער נישט צו עבירות, ער האט געדארפט אנהייבן גאנץ פרי, נאך פאר די הארץ, גלייך די צוויי נירן וואס הייבן אן צו געבן שלעכטע עצות, דארף ער גלייך אויסרייניגן, נעמען די גוטע עצות, און ער האט עס נישט געטון, ער האט עס געלאזט גיין אין הארץ, און נאכדעם איז עס געגאנגען פון הארץ ווייטער און ווייטער און ווייטער און ווייטער, ביז ארויף ביזן מויל. פאר דעם חלילה באקומט מען די קרענק פון אזכרה. על כל פנים, זעהט מען פון דא אז די ענין פון כליות, כליות, כליה, ח ל י ד ה, איז בגימטריא הלל. א מענטש דארף דאנקען, שיר ושבח, הלל, געבן פארן אייבערשטן אויף יעדע כליה וואס ער האט, אויף יעדע ניר אליין וואס ער באקומט פון רבונו של עולם דארף ער אויף דעם דאנקען נאכאנאנד, שטענדיג. דאס האט אים דער כהן אויסגעלערנט, און בשעת ווען דער מענטש האט געזען די זאכן, ער האט אראפ קודם כל איז דער כהן געשטאנען מיט די בלוט און געוויזן, זע וויפיל שלעכטע בלוטן דו האסט, דו דארפסט מאכן א גאנצע אויסרייניגונג, און יעצט האסטו א ארבעט, קוק אן, מען דארף עס שיין גיסן אויפן מזבח שפעטער, עס איבעררינען, עס מען דארף נעמען די בלוט און עס אויסרייניגן, און לייגן אויף א גוטע ארט, און נאכדעם האט ער ארויסגענומען די נירן, און אנגעהויבן ווייזן, קוק אן, זעסטו, דאס איז די נירן פון די בהמה, דאס דארפסטו נוצן, צו עבודת השם, דו דארפסט אנהייבן יעצט פון היינט מאל אן פון ניי, זאלסט וויסן אז דאס הייבט, דא הייבט זיך אן אלעס, דווקא ביי די נירן, ס'הייבט זיך נישט אן ביי די הארץ, די נירן געבן א גאנצע שטאדע פון עצות, און די נירן זיי מאכן די החלטה, זיי געבן עס פארן הארץ, און די הארץ קען זיך אויסוועלן, דארט איז דא די החלטה, צו נעמען דאס אדער דאס, וועלכע מחשבות צו נעמען, קוק אן, זאלסט וויסן אלעס הייבט זיך אן ביי די כליות, אלעס הייבט זיך אן ביי די נירן, ס'ענדיגט זיך ביי די מויל, קוק ווי ווייט, קוק אן די כח פון די נירן, קוק ווי ווייט ס'קומט אן, דו וועסט. ציען א גאנצע רער. פון די נירן ביז די מויל, הייב אן דאנקען דעם אייבערשטן. דאנק דעם אייבערשטן און בעט דעם אייבערשטן, דארפסט אנהייבן פונקט פארקערט, הייב אן מיט די מויל, הייב אן מיט די לעצטע זאך, נוץ די מויל צו עבודת השם, צו הלל, שיר ושבח, און דעמאלטס וועסטו אנקומען צוריק צו די נירן, הייב אן מיט די מויל, מיט די לשון, כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשובה, וכל עין לך תצפה, הייב אן צו דינען דעם אייבערשטן מיט די מויל, בעט דיך ביי אים ער זאל. רייניג מאכן דיין מויל, רייניג מאכן דיינע נירן, רייניג מאכן דיין הארץ, ביז דו וועסט אנקומען צו זיין א רייניג, וועסט האבן ריינע נירן און א ריינע הארץ. היינט קען מען אלעס זעהן דורך א אלטערסאונד, קען מען זעהן ממש מיט די אויגן די אלע זאכן, די נירן ווי אזוי ס'ארבעט, פילע פלאות מען קען צולייגן, דאס וואס די גמרא ברענגט דא אז די יצר הרע איז דומה, ס'איז א מחלוקת, רב האט געזאגט דומה לזבוב און ס'זיצט צווישן די צוויי מפתח האלף, שמואל זאגט ס'איז דומה צו א ווייצעלע, און גלייך נאכדעם שטייט די ענין פון די שתי כליות, די ענין פון די נירן, אחת לטוב ואחת לרע, מ'קען מסביר זיין אז למעשה רב און שמואל קריגן זיך נישט, ביידע זענען מודה אז ס'איז דומה לזבוב און ס'איז דומה לחיטה, ווען רב האט געזאגט אז ס'איז דומה לזבוב אז ס'איז דומה צו א פליגעלע האט ער גערעדט פון די כליה. פון די נירעלע פון די לינקע זייט וואס דאס רעדט איבער דעם מענטש אויף דבר עבירות און געבט שלעכטע עצות, און פאר דעם רופט ער עס אן דומה לזבוב ווייל ס'דרייט זיך אין א מענטש אזוי ווי א פליגעלע וואס דרייט זיך און ס'ציפט דעם מענטש און ס'נעמט ארויס בלוטן, ס'טשעפעט דעם מענטש, ער איז אזוי קליינטשיג אבער ער רודפ'ט דעם מענטש, ער איז שמוציג, די די פליגעלע דרייט זיך דארט ווי ס'איז דא שמוץ, שלעכטע עצות, ס'איז דומה צו א פליגעלע. רב האט גערעדט פון דעם כלאיו פון די לינקע זייט, און ס'קוקט אויכעט אויס ווי א פליגעלע, ס'איז אזוי קליינטשיג, רונדיג. שמואל שמואל זאגט, יא יא, ס'איז דא טאקע די פליגעלע, אבער דאס איז אויף די לינקע זייט, אבער אויף די רעכטע זייט האט א מענטש אויכעט נאך א נירעלע, וואס דאס איז דומה לחיטה, ס'איז ממש ס'איז ממש כפשיטו, ס'איז דומה צו א ווייצל, אבער אויכעט בגשמי און אויכעט ברוחני איז עס דומה צו א ווייצל, ווייל מיט א ווייצעלע קענסטו מאכן גאר גאר גוטע מאכלים, טאמער לאזט עס אזוי ווי ס'ווערט געבוירן די ווייצעלע איז עס א שטיינדעלע, אבער טאמער נעמסט עס און דו ארבעסט עס אויס און דו מאלנסט עס אויס ווערט עס ווייעך, און נאכדעם קענסטו מאכן פון דעם עסן, ברויט, אלע גוטע מאכלים קען מען מאכן פון א ווייץ. דאס איז מרמז אויף עצות טובות. וואס איז פשט אז שתי כליות יש באדם, צוויי כליות, איינס איז דומה לזבוב, וואס דאס איז די יצר הרע, די שלעכטע עצה וואס געפינט זיך אין די כליות בצד שמאל, און אויף די רעכטע זייט געפינט זיך די נירעלע וואס איז דומה לחיטה וואס מ'קען מאכן פון דעם שיינע פארמעגן, גוטע עסנס, גוטע פיינע מאכלים, אזוי ווי ס'שטייט חלב חיטים ישביע איך, עס שטייט אין פסוק חמת בקר וחלב צאן, עם חלב פרים, ואילים בני בשן ועתידים, עם חלב כליות חיטה. טייטש, פון דא זעהט מען אז די כליות זענען דומה צו א חיטה. און דאס האט דער כהן געזאגט פארן מענטש, הייב אן איבערטראכטן, הייב אן דיינע, משנה זיין דיינע דרכים, זיי משנה דיינע שלעכטע בלוטן, און דאס קען מען טאקע אינזין האבן יעדן טאג ביי אלס ישיר. לאמיר נאר איבער'חזר'ן אין קורצן די זאכן וואס מען האט געשמועסט היינט. אז מען דארף האבן שטארקע זריזות צו קומען צו עבודת השם, גאר גאר בזריזות דארף מען ארבעטן, קל כנשר, רוץ כצבי, און מען דארף זיך לערנען די עבודה פון כהן גדול, פון די אלע כהנים וואס האבן געוויזן פארן מענטש די בלוט, די שלעכטע בלוטן, מען דארף עס לייגן אויפן מזבח צו עבודת השם, סביב סביב געדענקען, ניצן די בלוט און אויסרייניגן די בלוטן, און ער האט אים ארויסגענומען די נירן כדי צו ווייזן אז די נירן טוען די זאך א גאנצן טאג, זיי מאכן ריין די אלע וואסערן וואס עס געפינט זיך, סיי די בלוט און סיי די וואסער, און ס'נעמט ארויס די שלעכטע חלקים פון גוף, דאס איז אשר יצר, און די גוטע חלקים ווערט צושפרייט אין גוף. דאס דארף א מענטש טון ברוחני אויכעט, נעמען אלע גוטע עצות פון די שתי כליות, אזוי ווי אברהם אבינו האט גענוצט די שתי כליות, האט אפילו די אנדערע כליה האט ער אויכעט איבערגעדרייט צו עבודת השם, אזוי שטייט אין ירושלמי אז דוד אז אברהם אבינו האט משלים געווען מיטן יצר הרע וכו' סימא הברית, אז ער האט האט געמאכט א קשר מיטן יצר הרע, געווארן א ידיד מיט אים, ער האט אים געמאכט ער האט אים געמאכט פאר א בעל תשובה, פאר דעם איז שתי כליות ויועצות ביי אברהם אבינו, ביידע האבן אים מייעץ געווען גוטס. אפילו די יצר הרע האט זיך שוין איבערגעדרייט און געגעבן גוטע עצות, און דאס דארף מען אינזין האבן יעדן טאג ביי אשר יצר אז דער אייבערשטער געבט דיר כליות, די נירן וואס מאכן ריין דיין גאנצע קערפער פֿיר און צוואַנציק שעה, און אויכעט כליות רוחניות וואס דו קענסט, דו האסט א גאנצן צייט די עצות, בשעת דו זאגסט אשר יצר דארפסטו טראכטן אז דער אייבערשטער אברך את השם אשר יצר, אברך את השם אשר יעצני אף לילות יסריני כליותיו, כ'דאנק דיר באשעפער אויף דעם וואס דו געבסט מיר די נירן וואס געבן מיר גוטע עצות און איך קען מאכן א צווישנשייד צווישן שלעכטס און גוטס, המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך, מיר זאגן דער אייבערשטער האט מבדיל געווען בין מים למים בשעת די בריאה ווען דער אייבערשטער האט באשאפן, ס'איז אביסל אינטערעסאנט, א מענטש טראכט וואס האט דער אייבערשטער געדארפט מבדיל זיין בין מים למים? ביי מים עליונים לתחתונים, וואס קען מען אונז ארויסלערנען פון דעם עבודת השם? די תירוץ איז, מיר קענען זען יעדן טאג אויפן גוף האמער דאס, דער אייבערשטער איז מבדיל בין מים למים דורך די כליות, די כליות נעמען די גוטע וואסערן און צושפרייטן עס אינעם גוף, און די שלעכטע וואסערן געבן זיי ארויס אונטן, אלץ די די גוטע וואסערן גייען ארויף לעליונים, און די שלעכטע גייען אראפ פון גוף, איז דאס איז א מבדיל. ווען מען מאכט הבדלה מוצאי שבת קען מען דאס אויך אינזין האבן המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים, צווישן שלעכטס און גוטס, אין גמרא און פסחים ווערט דערמאנט נאך אפאר הבדלות, אבער די הבדלה פון צווישן שלעכטס רע בין רע לטוב קען מען אינזין האבן אויך אפילו בגשמי, אז דער אייבערשטער נעמט ארויס די שלעכטע וואסערן פון גוף און ער און ער לאזט ער די גוטע וואסערן פון גוף, און אויך ברוחני, המבדיל בין קודש לחול, דארף מען אינזין האבן אז דער אייבערשטער געבט דיר די שכל, דאס איז די ענין פון הבדלה, אם אין דעת הבדלה מנין? די גאנצע הבדלה איז די עיקר אויף די שכל, אז דער אייבערשטער געט אונז ספעציעלע שכל, און האט ער געגעבן איין כליה צו געבן גאר גאר גוטע עצות און דאס איז סאך שטערקער ווי די אנדערע כליה, די אנדערע כליה, וואס זי געט אונז שלעכטע עצות, און דער אייבערשטער וויל אז דו זאלסט מבדיל זיין בין כליה לכליה, דאס איז די ארבעט פון א מענטש, א מבדיל בין כליה לכליה, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. איז מען דארף מאכן א הבדל און מען קען עס אינזין האבן יעדן מוצאי שבת, יעדן טאג ביי אשר יצר און אויכעט ברמז קען מען עס אינזין האבן ביי עוז ישיר משה, די ענין פון קריעת ים סוף, ווי איז א מענטש, יעדן טאג האט א מענטש קריעת ים סוף, קושש זיוויקן של אדם כקריעת ים סוף, קריעת ים סוף איז אויכעט אזוי אז דער אייבישטער האט מבדיל געווען ביים ער האט אפגעטיילט אויף רעכטס און אויף לינקס די וואסער, נישט אויבן אויף אראפ נאר רעכטס אויף לינקס. און ס'איז א נס, די זעלבע זאך דער אייבישטער טוט דיר יעדן טאג קריעת ים סוף אין דיין גוף. יעדן טאג געשענט קריעת ים סוף, דער אייבערשטער טיילט אפ, ס'איז נישט ווייניגער נס ווי קריעת ים סוף, אזוי שטייען אין ראשונים, ס'איז נישטא קיין שום חילוק צווישן די נס און די נס, נאר וואס דען? קריעת ים סוף איז א נס ווייל ס'איז א זאך וואס איז נישט קיין שטענדיגדיגע נס, ס'איז געשען איין מאל, צו צוויי מאל, צו דריי מאל, אמאל אין ירדן, אמאל ר' פנחס בן יהודה האט געהאט אזא נס, וויבאלד אז דו ביסט נישט צוגעוואוינט צו זען די נס, ממילא ווערסטו נישט אזוי נספעל, אבער די זעלבע ניסים געשענט אין גוף פון מענטש, יעדן טאג געשענט קריעת ים סוף אין גוף, דער אייבערשטער טיילט אפ ממש צווישן איין כליה פון די רעכטע זייט אויף די לינקע זייט, ממש איז ממש קריעת ים סוף, סיי רוחני סיי גשמי, סיי גשמי דאס ווייסט יעדער איינער וואס מען האט שוין געשמועסט, דער אייבערשטער מאכט אז די כליות, אז די כליה, די ניר זאל ארויסנעמען די גוטע חלקים און צושפרייטן, און די שלעכטע חלקים אראפלאזן ארויסנעמען פון גוף. און אויך ביי די עצות, ס'געט גוטע עצות און שלעכטע עצות, מילא קען מען אינזין האבן אויך ביי שירת היום אז יעדער מענטש האט יעדן טאג קריעת ים סוף די זעלבע סארט נס פון קריעת ים סוף, על כל פנים קען מען נוצן טאקע די דריי עצות פונעם כהן, די כהן גדול, די כהן וואס שטייט און ער נעמט ארויס די בלוט און ער ווייזט פארן מענטש וועלכע וועלכע בהמה ער איז נאך, און ער קען צוקומען צו דרגת המלאך אזוי ווי די גמרא זאגט אין חגיגה אז א מענטש איז דא דריי זאכן וואס ער איז דומה צו א מלאך און דריי זאכן וואס ער איז דומה צו א בהמה, איז דער כהן זאגט אים, קוק אן, דו ביסט דומה צו א בהמה מיט די פאר זאכן, קוק אן, דו זעסט די דריי זאכן וואס דו ביסט ממש דומה צו א בהמה, זעסט די כליות, זיי געבן ארויס די נירן, געבן ארויס די שמוץ פון גוף, ביסטו דומה צו א בהמה, קוק אן די בלוטן, די שמוציגע בלוטן, קוק אן די שמוץ וואס קומט ארויס פון א מענטש, און די לוויים, און די ישראלים וואס זענען ווי ישראל במעמדם, און די לוויים וואס שטייען און זינגען בשירה וזמרה זאגן זיי, זעסטו, דו דארפסט אנקומען צו דרגת המלאך, דאס איז די ענין וואס דו דארפסט צוקומען צום סוף. און נאכדעם טאקע שטייט די ברכת כהנים. די ברכת כהנים איז א ענין צו ווייזן אז מען דאנקט דעם אייבערשטן, נאך ווען א מענטש דאנקט אזויפיל דעם אייבערשטן, ער האט הכרת הטוב אויף די נירן און אויף אלע חלקים אין גוף, און ער וויל ווערן א מלאך, ער וויל דאנקען און זינגען צום אייבערשטן, דעמאלטס קומען די כהנים וואס זענען פיינע גאר גאר זריזים הם און פיינע מענטשן, איש החסד, זיי קומען מיט די צען פינגערס, הייבן זיי אויף די הענט אויף די הייעך, און זיי בענטשן כלל ישראל יברכך ה' וישמרך, דער אייבערשטער זאל דיך אפהיטן דאס ענין פון צדקה און פון לב טוב, צו ווייזן די כהנים זענען געווען אזעלכע פיינע מענטשן, זיי בענטשן, געבן אלעס מיט די צען פינגערס, אזוי ווי א מענטש האט אמאל א אויסדרוק פון מויל, איך געב דיר מיין גאנצע צען פינגערס געב איך דיר, איז דאס האבן די כהנים געגעבן טאקע פאר כלל ישראל, די גאנצע צען פינגערס, ווי נועם ה' אלוקינו, דער אייבערשטער זאל מאכן זיס פאר כלל ישראל. מעשה דיינע קאנען נו ליין און מעשה דיינע קאנען ניי, רבונו של עולם איך וויל זיי געבן ברכות, די כהנים האבן געטיילט ברכות אויף רעכטס און לינקס, געטיילט אזוי ווי א גמילת חסדים, היינט איז דא אזויפיל גמח'ן, די כהנים האבן עוסק געווען מיט גמח, צו געבן, נאר צו געבן פאר א מענטש עצות אין עבודת השם, דאס איז די ענין פון קרבנות, און אויכעט מיט די הענט געבענטשט. איז בשעת ווען מען זעהט היינט ברכת כהנים, אין ארץ ישראל איז דא ברכת כהנים יעדן טאג, אין חוץ לארץ איז עס דא אין די ימים טובים, דארף מען טראכטן, בשעת ווען די כהנים בענטשן דארף מען דאס טראכטן, די ענין פון לעפט אויף, צו געבן א צווייטן. קוק אן, דער כהן געבט מיר ברכות, ער בענטשט מיר, ער האט מיר אזוי ליב, ער געבט מיר זיינע צען פינגערס מיט אזא אהבה, יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך מן המזיקים, חזל דרש'נען, יאר ה' פניו אליך, ווי חינעקו, זאל דיר געבן חן. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום דער אייבערשטער זאל אויסדרייען די פנים צו דיר איז דען דא א בעסערע ברכה? ווען מען בענטשט א מענטש אז דער אייבערשטער זאל זיין מיט דיר פנים אל פנים פֿיר און צוואַנציק שעה איז די בעסטע ברכה אז דער אייבערשטער זאל דיך באגלייטן פֿיר און צוואַנציק שעה זאלסט האבן אלעס! איז דאס געבן די כהנים בשעת ווען א מענטש באקומט די ברכות פון די כהנים סיי די כהנים קענען טראכטן וואס זיי דארפן טראכטן אז זיי דארפן געבן טאקע צדקה פאר מענטשן און געבן די גאנצע הארץ און א מענטש וואס באקומט די ברכה זאל אנהייבן צו שפירן זעסט די כהן לערנט מיך אויס עבודת השם אז איך דארף געבן א מענטש וויפיל איך קען, מיין גאנצע הארץ, מיינע גאנצע פינגערס דארף איך איבערגעבן פאר יענעם, דאס איז די תכלית פון כל הקרבנות און כל העבודות כולם, צוצוקומען צו שלום, מען זאל טאקע זוכה זיין, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ורב שלום בנויך, שלום רב לא אהבת עשיך ואין למו מכשול, יהיו שלום בחילך, שלוה בארמנותיך, למען אחי ורעיו אדברה נא שלום בך, למען בית ה' אלוקינו אבקשו טוב לך, אדוני עוז לעמו יתן, אדוני יברך את עמו בשלום.